Ok, et ass erëm Sonnden, dat heescht mir si rëm live. Haut e bësse méi spéit, well 10 Joer Trauerwee haut. 10 Joer Trauerwee haut. Mir haten haut eist Fest, eist Familljefest a genau bei deem Thema bleiwe mer och haut. Ech géif nämlech gären iwwert meng Take-Aways schwätze vun deem haidegen Dag. Also, als alleréischt sinn ech extrem frou, dass ech een Deel vun där Ekipp ka sinn, déi einfach locker ass, net ze vill komplizéiert, weider net arrogant, keen Ego, et geet net drëms, ween hëlt weem wat ewech oder ween ass besser wéi een aner. Et geet einfach just drëms, weem hëllefe mer, wat ass déi Missioun an déi Visioun, déi mer alleguerten zesummen hunn an wéi kënne mer dat nach besser maachen. An haut war ee groussen Dag fir eis alleguer, fir déi Famillen, déi scho bei eis waren, d'selwecht fir déi, déi den Trauerwee gegrënnt hunn, d'selwecht fir déi, déi beim Trauerwee schaffen an zwar, sinn ech wéi gesot einfach just frou, datt ech kann een Deel dovu sinn. Voilà. Dat nächst ass, ech sinn einfach extrem frou, eng Famill ze hunn, déi do ass, déi och do ass fir ze ënnerstëtzen. Eng Famill mat Leit, déi. Kommen, wann een se freet ob se wëlle kommen. Dat ass och net selbstverständlech. An dann och nach bleiwen, nach bal den ganzen Dag. Dann een drëtten Takeaway ass, ech hunn nach ëmmer eppes iwwreg fir Event Management. Ech sinn nach ëmmer e rise Fan dovun. Ech hunn Ech fille mech wuel Eventer ze organiséieren. Ech maachen et gär, ech hunn och e gewëssenen Don dofir géif ech soen. Et läit mer einfach a wéi gesot ech maachen et wierklech gär. Dat heescht, ech weess net wat dat heescht. Heescht dat, datt ech et an Zukunft wëll weider maachen? Jo, ganz sécher. hoffentlech am Sënn vun meng eegen Eventer organiséieren, och alles zum Thema Coaching, Healing, Personal Development, dat wier de Wonsch, dass ganz vill Leit kënne kommen, dass mer ganz vill Leit kënnen informéieren, educéieren an einfach. d'Potenzial an d'Kraaft aus de Leit erëm rausbréngen an dat duerch déi Eventer einfach op engem Niveau, op enger Scale, déi einfach sou grouss ass, dass ee ganzt Land an hoffentlech och dorauser eraus kann erreechen. Dat war dat Drëtt. Dat Véiert, wat ech realiséiert oder mech gefrot hu war, Firwat ass dat, wat ech hunn, net genuch? Firwat wëll ech méi? Firwat sinn ech net zefridde mat deem, wat ech hunn, a maache mer selwer d'Liewe schwéier wéinst allem, wat ech net hunn a wat ech nach wëll? Firwat kann ech net dat ganzt Gewiicht einfach forthuelen a mech op dat konzentréieren, wat ech hunn, a mäin eegenen, mäin eegent Selbstwäertgefill dorauser zéien, wat ech maachen a wat ech effektiv schonn erreecht hunn oder wat ech op enger deeglecher Basis maachen. Wisou ass mäi Selbstwäertgefill just dorop aus a kënnt just dovun, wat ech net hunn a wat ech net maachen. Wann ee dat kéint ëmdréinen, da wier d'Liewen anescht, da wier den Alldag anescht, da kéint een einfach déi Saache weidermaachen, déi ee mécht, déi ee gutt mécht an op déi ee baue kann, an et géif een op déi bauen. An déi Projeten, déi ee wëll realiséieren, géif ee maache fir déi Leit, fir déi se do sinn. An egal ob een Angscht huet oder sech onsécher ass oder wat och ëmmer, et géif een et einfach maachen, well et geet net ëm ee selwer. D'Takeaway Nummer 5 ass, dass wann jiddwereen eng Hand upéckt, ee ganz séier un ee Zil kënnt. Mir hunn ugefaange mat raumen, an ech mengen, an enger hallwer Stonn war de ganze Sall geraumt. Wisou? Well vill Leit do waren a jiddwereen eng Hand ugepak huet a säin Beräich. Ewech geraumt huet, seng Saach ewech geraumt huet. Deementspriechend geet et séier, well et weess ee wat ee wech raumt, éischtens, an zweetens och 20 Dëscher si séier fort, wann jiddwereen een Dësch hëlt an et sinn 10 Leit do. Jidd feren zweet Äscher hëlt, da si se alleguerte fort. Dofir, vill Leit, jiddferee mécht e bëssen Aarbecht, kënnt ee vill méi schnell u säin Zil. An dat ass an allem esou am Liewen. Dat ass net nëmme bei Eventer, dat ass bei alles. Wann ech wëll meng Eventer organiséieren, hunn ech een Zil. Hu wann ech meng Firma wëll opriichten. kommen ech am schnellsten dohin, wann ech Leit hunn, déi mech kënnen ënnerstëtzen. Takeaway Nummer 6, an dat ass dee leschten, Et brauch net ëmmer vill. Fir gutt ze sinn, geet heiansdo mëttelméisseg duer. Muss net ëmmer alles perfekt sinn. Et et geet duer wann een seng Aarbecht gewëssenhaft mécht an et wëll esou gutt maache wéi ee kann. A wann et dann net perfekt ass, ass et net schlëmm. Et ass dee Moment gutt genuch fir jiddwereen ronderëm ze begeeschteren an. Ech hunn dat ganz laang als als eng vun der negativer Säit gekuckt, well ech gesot hunn, et gëtt esou vill ugebueden, wat keng Qualitéit ass an extrem vill Geld ausginn an Zäit an Effort investéiert a Saachen, déi net perfekt sinn, Saachen, déi deelweis emol net gutt sinn, mee vläicht si se einfach gutt genuch fir déi Leit, déi se entgéinthuelen. Dass wéi Iessen an engem Restaurant. Ee Restaurant ass gutt, wann et dem Client schmaacht. Engem anere Client schmaacht et net, dann ass et fir deen net gutt. Mee et ass eng individuell Fro, et ass keng pauschal generaliséierbar Saach. Vue datt et scho méi spéit ass haut, wëll ech elo net ze vill laang mech ophalen, mee ech hu fonnt, datt et wichteg wier fir déi Saachen ze deelen, well dat si Saachen, déi ech elo realiséiert hunn, déi ech weess, mee ganz oft musse mer nach eng Kéier physesch manifestéiert kréien, fir ze gesinn, fir ze verstoen, fir ze internaliséieren, wat déi Saache wierklech heeschen, wéi Liewe am Haut, net an der Zukunft. Esou Advice, déi Recommandatiounen, déi een, déi ee kréie ka vu verschiddene Leit, versteet een net, wann een net. eng Situatioun vläicht erlieft, wou e realiséiert, ok haut ass wichteg an net mar, well mar ass net garantéiert an haut muss ech dat Bescht draus man. Et kann ee verstoen, mee et kann ee schwéier effektiv vum Kapp an d'Häerz iwwerlafe loossen, datt een et och wierklech dran huet. Voilà, ech hoffen dat hëlleft iergendengem. Wéi gesot, Happy Birthday Trauerwee, ech sinn wierklech frou dobäi konnten ze sinn, ech hoffen et kommen nach vill Joren dobäi, dofir och en. Groussen Applaus a Respekt un all déi, déi dat méiglech gemeet hunn. A voilà, da gesi mir eis nächst Woch e Sonnden, hoffentlech um 4 Auer. A wéi ëmmer, wann Der Froen hutt, wann Der Ideeën hutt, schreift mer se roueg, da setzen ech déi dran. Nächst Woch. Huele mer eng Quote oder ee Video, warscheinlech ee Video an jo, looss dech iwwerraschen.